Nyadi, munyi ku udah dijanji ka Kongo kita aku bisi ngepost ba status WhatsApp YouTube uh, siti gambar okey buah nya bebali nyadi batu. Okey. Mayuh kita nyaut tadi ditanya aku dia perambu kita tadi betul memagang. Buah nya bebali nyadi batu. Nya buah maram bebali nyadi batu lalu dikumbai kitai batu maram. Tentu kita nemu ni jauh ba tu maram suah deka lagu orang nyaji tajuk lagu orang lalu uh, suah mega besema-besema ke enti kami lelaki tu betundi ku pangan diri oh nya sanu nya nya meh nang ngulih ke indu mun tang ngulih ke indu ko laban nama bisi meh jau tu maram ko kami ke betundi nya ta diau anang anok kita tadi jadi sehari tu aku ngamat ke semaya janji. Munyi lagu Ricky Nurusan nya tadi. aku ngamat ke semayang janji aku ngau kita. Aku sebulan-bulan tu benar mah aku ngumbuk apai tuai nya wai. Apai tuai tadi temu aku ya bisi ngembuan batu mara. Hmm, tempiak ke jari. Jadi, apai tuai nya iya nyunggai beguna ke batu mara nya agei. Nama ke buah? Laban, batu utai ke juluk ati utai ke deka ati iya udah ulih iya megang-megang nya kebuah iya nyuka ngeleka ke nya meh nya tadi au sagi nya dipegai iya sagi nya nyema ku jaku nyau agi ke agi utai ke tu utai ke nya. Nyadi iya bisi nanya aku igat bujang pegari ku iya telefon ga aku. Aku nemu nuan sigi orang ke tu nya tu nya beberita tebuk lala orang mayuh. Kati. Ka nuan ngempu utai aku, ku iya. Emm, ada enda lama aku enda nyaut weh. Ku madah munyi tu. Nadai salah aya ka ku ngempu tang aku ka nemu nama utai nya, ku iya. Ku aku memula angai madah. Iya memula. Endar aku nukik ke di nama utai nya. Kitu meh nuan, nuan empu meda kitu. Ambi ke nuan nyentuk agi, ku iya ngena aku. Hahaha. Lalalalas entadi baru aku nemu teka diberi ngagai aku entadi nya batu maram. Nyadi bala peninga semua bala ke bisi meda diatu aku terus terang madah aku enggai ke enggai ngempu enggai ngibun utai nya laban enti kitai bisi ngibun utai nya engka kami ke lelaki ngibun utai nya ooh sema ku jaku wai pemayan nguji. Ke gatal ati di. Pama dina nakal sama ku jaku lalu uji ke agi utai ke salah. Utai ke nama neh. Utai ke ngelimpang ke nya ukai nuju utai ke pemansang. Ke nya ke nya tadi. Lalu ari ke udah di janji kami duai petuai enti tadi pan nyentuk kena ke sehari tu. Iya nya tadi diau ba Miri gawa ba Bintulu. Nyadi sehari tu iya bisi pulai ke Miri enda lama, ku iya ngenu aku. Nya nyadi ngena peluang tu aku deka betemu enggau iya. Taja pen aku enggai ngempu nya tang aku madah iya meri peluang aku aya aku ka meda sereta aku ka megai utai nya aku laban kitai semina kala ninga Batu Maram, Batu Maram, chayau Batu Maram tang kitai enda kala. Ba betul kitai enda kala ngasai eh ngasai sigi atai lah nya neh. Tang kitai enda kala megai ke nya tadi. Enti nuan meda enggau megai iya udah chukup beruntung. Nya alai bala peninga semua nyo aku tu nyo munyi DJ radio bejako. Aku tu tadi enda bingking ati tau aku tu tadi enda enda kati menya enda ngira diri empu. Seraya enggau peluang tu laban aku udah diberi Apai Tuai nya peluang meda batu nya tadi ngamatka batu nya sama mai batu tauka enda nyadi aku mai semua kita ke bisi meda video tu kelebih labih agi subscriber channel YouTube tu enti kita meda subscribe channel tu kitai sama meda batu nya kitai sama meda maram nya buah maram. Bah nya bali nyadi batu. Alegi kita ninga bakani ke cara indusi, bakani ke ngintu, bakani ke nya tau nyadi, bakani apo ulih nyau. Okey. Nyadi aku diatu benung nuju ngagai rumah apai tuai nya. Jadi aku tu benung dalam pejalai. Enti udah datai bedin legi legi aku ngerakam kitai baru au. Nyadi munyi ku deh dijanji ngagai aku semua kitai subscriber YouTube channel Pangan Libau. Kitai ka datai ba rumah Apai Tuai ti dipadahka aku tadi. Iya ke bisi ngembuan utai nya. Au. Nyadi kira ke benasip amai, beruntung amai kitai semua au ulih dibai aku meda nama utai tu legi, utai ke diibun Apai Tuai tu. Nyadi enti kita legi bisi nemu nama utai tu lalu nemu nama tuju nama guna iya narai salah kita legi sama bejuraika ba komen dia. ambi aku macha iya lagi ni ke betul bacha ni ke salah lagi lagi kita yang betul kia au oh ni ya ni ni okey so kita dah datai ba rumah ketuai tu aku dah telefon dia tadi ya madah dia besi baru Ya ya. Nyadi Batu Maram tu laban diatu ko aya tu deh iya iya iya enda idup ok enda idup laban nadai dikena nadai di uji so enti kitai ka ngidup serta ka nguji ka ngena iya chara ngidup kitai tadi iya nya ni ngagai tadi iya uhh tu chara kena ngidup ke batu tu ok tu.

meliur deh nyi kita ku ngena kada enda gila kita nyudak aku deh nya tang munyi aku tadi aku enggai tang aku tadi saya ke seumur idup ku enda kala meda tatu enda kala megai tatu tu meh terubah aku meda batu maram ok tu buah maram nyadi baruh tu batu oh. nemu tu siti nah hmm. ko
ko bisi beliau le luban tu so hmm. ia sangka ia nemu nambah nya tu tu agi nemu nambah tu besai ko ia
beranak ko ia hidup tu tu ko ia no ko kap misa ia hmm? Ku iya, Uji ti nuan nyimpan lama-lama, perati ne. Nama iya nemu sigi nemu nambah tu? Ku iya. Ku iya ngena aku.
Enda kita. Em, ujung nya, ku iya. Ni tu iya nya tu. Tu anak iya, tu indai iya. Nemu nambah ke?
Tu siti, ni siti. Mayuh sigi.
Berimbai dia aja. Tu siti.
Ha. Tu.
Nemu nambah, ku iya ngena aku. Nyadi,
Kira kena ka nyaga penerang kitai sekali tu penerang senentang batu maram. Au batu maram. Nang sigi chukup bisa ba kitai iba nadai telaban batu maram au. Tang munyi ke tadi nya ya enti tuju ke ngagi indu ya sigi ngagi indu betul. Tang enti tuju ngagi bisnis ya sigi ngagi bisnis kenya nya ya. Nah ya chuma dua tuju aja au. Ti tuju manah manah ti tuju jai ya jai tadi. Kenya tadi au.

serta tu anak iya numbuh baru siti. Nemu numbuh batu tu naya. Bereti iya nemu betambah. Okey. So nya tadi laban diatu ngiga sapa orang ke deka ngibun batu tu. Au ke nya ke tadi au. Uh, kita tau WhatsApp aku. Uh, nombor WhatsApp ku lagi aku engkah ba uh, description ku dia. WhatsApp aku aja nanya pasal batu tu dia kitai berandau au. Nyadi ba komen nya legi legi aku malas ka ba komen kita nya. Au kena nya jar aku nya bujang pegari anak nengah semua. Sigat seman selalu. Bye bye.